Merħba li l-virtue jiena Deborah Ebejer. Jiena Father Brendan. U llum ser nitkellmu fuq personaġġ importanti imma ħafna ma jafuhx fil-Għelded Testment il-Qadim, il-personaġġ ta' Melkisedek. flimkien mal-virtu tal-ġustizzja. Melkisedek jissemma f'ftit punti 'l hemm u 'l hawn, anke in passing fil-Bibbja, imma naħseb hemm passaġġ partikolari fil-Lhud, Numru 7 kmini se niżball, fejn għandna qisu introduzzjoni sew tiegħu. Fil-fatt Melkisedek huwa karattru misterjuż ħafna, jidher ftit imma litteralment żewġ rus, tlieta, fil-ktieb tal-Ġenesi u allura fl-istorja ta' Abraham. X'kien għadu kif ġara? Abraham, il-kuġin tiegħu jew il-qarib tiegħu Lot kien ġie biex ngħidu hekk qisu maħtuf flimkien man-nies tiegħu u Abraham. Eżatt, eżatt, kien ħa jsir il-qsir, bħalma kien jiġri f'ħafna dak iż-żmien li d-dinja kienet ħafna iktar wild milli nimmaġinawha aħna jew milli nafuha llum. U Abraham imur flimkien ma' nies tiegħu u jiġġieled ma' dawn is-slaten jew dawn ir-rulers li kienu ħatfu lil Lot u lill-familjari tiegħu u jġibu lura. U ġej lura jiltaqa' ma' din il-figura misterjuża ta' Melkisedek. U hemmhekk isir jisu exchange bejniethom, Melkisedek ibierku, Abraham jagħtih l-għexur, jiġifieri jisu għaxra minn dak kollu li hu kellu, minn dak kollu li hu kien rebaħ anke f'dik il-battalja, u Melkisedek joffrilu ħobż u inbid, li għalina diġà huma jisu prefiguration tal-Ewkaristija. Imma Melkisedek jibqa' dan il-figura misterjuża għax huwa kemm sultan u kif ukoll qassis, kif ukoll saċerdot. Ma jerġax jitfaċċa biex ngħidu hekk fl-Iskrittura, imma mbagħad jissemma u jingħata importanza kbira fil-ktieb tas-Salmi jerġa' jissemma u mbagħad jissemma ħafna kif għedt int fil-ktieb ta' Lhud, fl-Ittra lil Lhud, fejn għandna mbagħad fit-Testment il-Ġdid, jiġifieri waħda mill-Epistoli, fejn hemm kapitlu u iktar iddedikat lilu, għax jibda jintuża biex ikun qisu xbieha oħra ta' Kristu u fl-istess ħin anke joħorġu l-karatteristiċi interessanti tiegħu. Ħanaqraw passaġġ żgħir biss, ta' mill-kapitlu sebgħa tal-Ittra lil-Lhud, u jgħidilna hekk, Għax dan Melkisedek, sultan ta' Salem u qassis ta' Alla l-Għoli, xħin Abram kien ġej lura mix-xebgħa li kien ta li slaten, ħareġ jiltaqa' miegħu u bierku. lilu imbagħad Abraham tah sehem minn kollox bħala għexur. Isem Melkisedek ifisser l-ewwel Sultan tal-Ġustizzja, imbagħad Sultan ta' Salem, jiġifieri Sultan tas-Sliem, u jidher bla missier, bla omm, bla nisel, qisu la għandu bidu u lanqas tmiem ta' ħajtu, imma biex ikun jixbah lill-Iben ta' Alla jibqa' qassis għal dejjem. U hawnhekk naħseb nistgħu nieqfu l-passaġġ imma ovvjament ikompli jitkellem ħafna dwaru. Imma Melkisedek kif qed ngħidu allura dan il-figura misterjuża li jintuża bħala xbieha minn qabel ta' Ġesù, dak li kellu jkun Ġesù, joħorġu dawn iż-żewġ realtajiet għax l-isem tiegħu Melkisedek, jiġifieri jekk naqsmuha Melek hi Sedek, Sultan tal-Ġustizzja għax Sedek, Hija righteousness iktar milli forsi ġustizzja kif naħsbu aħna. Imma mbagħad jgħidilna kien sultan ta' Salem u Salem huwa isem ta' post. Hawn min jgħid li jew hemm interpretazzjoni li kienet Ġerusalemm qabel qabel saret Ġerusalemm. Jekk nieħdu l-kelma partikolari Salem anke bil-Malti sliem. Sliem, eżatt, eżatt. Bħalma hemm Shalom jew Salam. bil-lingwi semitiċi l-oħrajn, waħda bil-Lhudi u l-oħra bl-Għarbi, l-għeru huma hemmhekk. Mela dan il-bniedem jidher bħala sultan tal-ġustizzja, imma ġustizzja f'sens wiesa' ta' righteousness, king of righteousness u king of peace, li huwa interessanti ħafna li ovvjament huwa Ġesù effettivament li mbagħad jgħixhom dawn ir-realtajiet b'mod perfett fil-ħajja tiegħu. U kif għandhom jiġu introdotti għalih fil-Ġenesi, għax kważi t-tifel tiegħu ta' sħiħ toħroġ għax anke meta Abraham imur jitkellem ma' slaten, ikun għadu kif rebaħ, rebaħ il-ġlieda. Wara li terbaħ, iqassam il-ġid, l-spoils of war. U l-fatt li kważi kważi li offrielu l-ikel, il-ħobż u l-inbid u anke bierku, u saqallu f'dik il-mument ta' tar-rebħa li taqsam l-ispojz il-kbor f'barka. U hemmhekk ma' Lowery's iktar għax-xift li huwa qed jgħid jikkunta iktar għall-paċi milli li inti tifraħ fuq il-ġlied. Ekku għax il-ħobż u l-inbid f'dak il-kuntest qishom jirrappreżentaw communion, jiġifieri jirrappreżentaw għaqda, qrubija. Aħna din forsi ma nagħtux kas, ma napprezzawx biżżejjed it-tesor anke li għandna fil-lingwa tagħna, fl-ilsien tagħna, fil-Malti, li jixbah lil dawn il-lingwi semitiċi u allura anke pereżempju aħna l-kelma tqarbin Imma fl-għeruq tagħha hemm ukoll il-kelma qrib, jiġifieri tqarrbin, tqarreb. Allura l-Ewkaristija għalina hija wkoll, litteralment bħall-Ingliż communion u holy communion, mela t-tqarrbin għalina qed iqarribna lejn Alla. Melkisedek ovvjament qed nitkellmu dwar sekli kbar qabel Ġesù, imma fix-xbieha ta' dan il-ħobż u l-inbid li hu joffri f'dak il-mument, Qed jgħid, ejja, issa ejja nħallu l-vjolenza warajna, ejja nħarsu 'l quddiem lejn iktar komunjoni u lejn iktar lejn iktar paċi, biex ngħidu hekk. F'dinja vjolenti kif kienet dak iż-żmien ovvjament, imma qisu qiegħed jittrasforma kif qed tgħid Debora, flok id-dominanza, flok nieħdu gost sempliċement bil-għax għax irbaħna, imma ejja issa nagħmlu pass ieħor, nagħmlu pass 'il quddiem. li għandu wkoll huwa misterjuż għall-aħħar ta' ħajjitu, għax ma nafux eżatt eżatt min kien hu, min hu missieru, kien hemm stampi fejn jaqqas jgħidlek li għandu missier kważi kważi, ġifieri l-links anke ma' Kristu qisu qegħdin hemmhekk. Imma Nara żbaljata li taħseb li Jisu bdil Kristu Jisu Melkisedek Ġdid. Imma qed insejħulu l-precursor ta' Kristu. Forsi nistgħu nitkellmu naqra iktar fuq hekk. Fil-fatt interessanti għax waħda mill-attakki jew waħda mill-oġġezzjonijiet li anke l-Lhud ta' żmien Ġesù kellhom għal Ġesù bħala Jisu dan is-Saċerdot tal-Patt il-Ġdid kienet għax huwa ma kienx mit-tribù ta' Levi. Għax huma, biex ikunu qassisin fit-tempju, riedu jkunu mit-tribù ta' Levi. Imma bl-interpretazzjoni li tagħti anke l-Ittra lil-Lhud, imma qed jikkwota anke minn wieħed mis-Salmi, jgħid, Imma dan huwa qassis skont ordni saċerdotali iktar kmieni, għax qabel ma nħoloq Levi, għax Levi kien għadu għad fadallu ġenerazzjonijiet sħaħ biex jitwieled, biex ngħidu hekk, għax Levi kien wieħed mill-ulied ta' Ġakobb, Imma kien diġà hemm saċerdozju ta' Alla l-Għoli li huwa s-saċerdozju ta' Melkisedek, u jgħidlek Ġesù dak huwa s-saċerdozju tiegħu mhux is-saċerdozju ta' Levi. Jiġifieri hemm saċerdozju kważi kważi iktar primittiv, iktar qawwi, iktar awtentiku forsi, u għalhekk imbagħad Ġesù qisu jidħol f'dil-ordni, u s'intendi ovvjament Ġesù bħala l-Iben t'Alla magħmul bniedem, He supersedes everything. Imma r-rabta ma' Melkisedek issir għal Ġesù proprju qisu biex tiġġustifika anke s-saċerdozju tiegħu. X'jiġifieri s-saċerdozju, by the way? Medjatur bejn Alla u l-bniedem. Jiġifieri hu dak li jirrappreżenta lilna quddiem Alla u lilna jwasslilna l-barkiet ta' Alla. Issa Ġesù huwa Alla u bniedem mela jista' jagħmel dan il-bridge bejn Alla u l-bniedem bl-iktar mod perfett. U dik, biex anke nidħlu naqra iktar anke Din ir-righteousness, din il-ġustizzja li qegħdin niddeskrivu hija proprju l-aqwa ħaġa. Jiġifieri, aħna meta nitkellmu dwar ġustizzja bħala virtù, mhux qed nitkellmu strict legalità, li inti tagħmel it-tajjeb u ma tagħmilx il-ħażin, li dik hija importanti, ovvjament hija l-bażi, imma dik hija biss il-pedament tad-dar. Il-ġustizzja vera hija li inti jkun hemm ġustizzja, integrità fl-imġiba kollha tal-bniedem, jiġifieri għalhekk nippreferu kważi kważi l-kelma righteousness, jiġifieri li l-bniedem ikun orjentat lejn dak kollu li huwa tajjeb. U fil-verità meta inti tħares anke lejn is-simboli tal-ġustizzja, Hija waħda mill-iktar f'moħħna jgħidu hekk għax għadhom jużawha anke llum il-ġurnata fil-qrati tal-sekolu. Il-mara li tkun għamja fis-sens blindfolded bix-xabla u bil-miżiel f'idejha. Nifhimha li taf inti trid tkun għami fis-sens ta' m'għandux x'jaqsam jekk wieħed ikun sinjur. Li ma ħares lejn wiċċ ħadd biex ngħidlek. Eżatt, li allura ġustizzja hija equal fuq kulħadd. U li imma l-iktar ħaġa li togħġobni huwa l-bilanċ. Li inti tiżen x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, il-konsegwenzi u tagħraf eżatt eżatt is-sitwazzjoni as a whole. Din vera meta ngħidu tiżen is-sitwazzjoni, tevalwa kważi kważi, jien għalija anke tgħix il-ħajja tiegħek bħal f'ġustizzja. Għax mhux sempliċement tagħżel it-tajjeb mill-ħażin imma tagħraf ukoll l-azzjonijiet tiegħek kif ħa jaffettwaw u x'konsegwenzi, kemm tajbin, kemm ħżiena, kemm intih intix komodu bihom, jew f'dan mhix sens li s-soċjetà jkollha dik il-konsegwenzi fl-azzjonijiet. Hekk hu allura anke fid-dawl ta' dak li tkellimna dwar Melkisedek li joffri ħobż u nbid biex issa jus u hija nħallu l-gwerra warajna u nibdew inħarsu lejn dan il-bidu l-ġdid, naraw ukoll il-ġustizzja bħala pedament essenzjali biex tinħoloq il-komunjoni fis-soċjetà. Ma jistax ikollna għaqda bejnietna, ma jistax ikollna ħbiberija bejnietna, ma jistax ikollna ħajja komunitarja bejnietna bħala soċjetà jekk ma jkunx hemm fil-qofol tagħha l-ġustizzja, jiġifieri li bl-iktar mod ċod forsi li kulħadd jieħu dak li huwa dritt tiegħu, kulħadd jieħu dak li ħaqqu, imma b'mod iktar wiesa' minn hekk li verament anke bħalma ħa nispjegaw illum il-ġustizzja li tinkludi aspetti bħal m'huma l-ugwaljanza, l-ekwità u dawn l-affarijiet kollha, Mela inti qed titkellem dwar li kulħadd ikollu anke l-potenzjal biex jgħix b'mod sħiħ il-kwalitajiet tiegħu, is-sejħa tiegħu jew tagħha, jiġifieri dik importanti ħafna. U jiena meta naħseb fil-ġustizzja,

Jew, niftakar meta ħarġet it-trailer fis-cinema, jiena verament qed nistieden lilna, ħa jibdew jagħmlu l-korks fis-cinema, kienet xi ħaġa kbira, għax minn Spiderman beda straġ proprja il-boom tal-comics, se ngħidu hekk. Imma li għandu sabiħ li Spiderman huwa wkoll differenti minn comics oħrajn li huwa iż-żagħżugħ.

b'sens ta' mentali wkoll. U allura naraw fil-filmat li qegħdin naraw bħalissa qed jipprova jifhem il-kapaċitajiet ġodda li għandu u ħa jipprova jara kif jistax jisfrutta Hu biex jieħu xi ħaġa tal-flus. Li hija metafora anki għal sogħżija wkoll fiha nfisha. Il-bidliet fiżiċi li jseħħu fina kemm subien u bniet biex ngħidu hekk, jiġifieri jkun hemm aspetti li inti tista' tisfruttahom fik innifsek u possibilità anke li tisfruttahom fl-oħrajn. Il-possibilità anke li inti forsi tibda taqla' ċertu flus għax forsi tibda tagħmel ċertu xogħlijiet jew hekk. Allura dik il-bidla f'Peter, li ovvjament hija hija fuq livell ta' supereroj, imma tirrifletti bidliet li kull adolexxenti u kull żagħżugħ u żagħżugħa jgħaddu minnhom f'dik il-fażi ta' ħajjithom u allura aħna kif ħa nużawhom issa. U għalhekk jien għalija Peter Parker u anke b'dan il-mod kif inhu kif jintwera f'dawn il-films ta' Sam Raimi bħala direttur, huwa reali ħafna għax hu stess jgħaddi minn proċess ta' maturazzjoni, jiġifieri m'għandniex superhero ppreżentat lest, perfett, bla difetti, eċċetera, imma hu stess jagħmel żbalji, żbalji anke li jiswewh ħafna, imma fl-istess ħin li mbagħad jgħinuh fil-maturazzjoni tiegħu. U fil-fatt naraw anke dak il-proċess anke meta mhux qed jiġġieled ma' xi super villain li spiss din il-konverżazzjoni li għad ikollu ma' sieħbu ħbieb fil-karozza ġiet frott tal-azzjonijiet tiegħu l-iskola meta dan il-bully li ħin kollu kien idejjqu ejja ngħidu hekk u jmaltrattah,

Jgħidlu, Mhux għax inti tista' tiġġieled għandek għalfejn tiġġieled jew għandek id-dritt li tiġġieled. Mhux għax inti anke għandek qawwa biżżejjed li tista' tiddomina lil oħrajn ifisser li għandek id-dritt tiddomina lil oħrajn. Jiġifieri anke l-ġustizzja reali, din ir-righteousness, anke tinvolvi wkoll, tinkludi wkoll il-virtù tar-restraint. Jiena kapaċi, u rajniha f'virtujiet oħrajn, qegħdin narawha f'virtujiet oħrajn, li inti kapaċi taġixxi imma hemm ukoll l-għerf li inti kapaċi żżomm idek lura u tagħmel pass differenti jekk hemm bżonn.

Fi ftemp ta' ftit sigħat dat-tifel, il-crash course tiegħu kienet li mela mhux jekk għandi saħħa hemm għalfejn nuża, jekk għandi qbiltà irrid nagħraf meta nuża u meta le. Il-ġustizzja li, ifhem, mhux għajna għajn sinna għal sinna, mhux eżatt eżatt imbillinti ta' din id-daqs. Mhux jekk inti timxi għajn għal għajn u sinna għal sinna, imma jista' jkollok bħalma jara Peter fil-każ tiegħu stess fil-qtil ta' Uncle Ben, imma jara li Mhijiex suffiċjenti dik għal-liġi, irid ikun hemm liġi aqwa, irid tkun hemm liġi iktar profonda fejn inti verament tfittex il-ġid iktar wiesa' u allura li timxi ma' Mennaj u Sinna Sinna jista' jkollha konsegwenzi gravi ħafna iktar 'il quddiem. U jekk imbagħad iddaħħal ukoll l-emozzjoni fejn l-issa qed jara lil ilsieħu qed imut u dan ħa jmur għalih, Għalkemm hi iktar diffiċli biex il-qugħ ikun ġust, ma dan milli Xuda faċli jaqbad u juża l-abiltajiet tiegħu biex jieħu l-ġustizzja f'idejh. U fil-fatt qisu l-ewwel istintu tiegħu jkun il-vjolenza, ir-revenge, li t-tpattija u allura qisu l-viġilantiżmu. U hija proċess ta' fejqan u proċess ta' maturazzjoni li hu mbagħad jagħraf kif verament japplika

li prattikament kienet il-mod tiegħu kif to reimagine the Bible in a book, ngħidu hekk, hija Narnia. U b'mod partikulari fil-persunaġġ ta' Aslan. Dan l-iljun li fid-dinja ta' Narnia, li hija biex ngħidu hekk illum nitkellmu dwar alternate universe jew xi ħaġa hekk, Fid-dinja ta' Narnia, fl-univers ta' Narnia, għax dan huwa Ġesù, hija ċar, ċarissima. U hemm mument partikolari fejn Aslan, dan l-iljun nobbli li għandu qawwa kbira, imma ikun hemm mument fejn hu, bħal Ġesù, jagħti ħajtu għal xi ħadd. L-Unjoni Ġesuwita tagħti ħajtu għall-bnedmin kollha, għan-nedmin kollha. Imma fil-każ ta' Narnia, Aslan jieħu l-post ta' dan it-tifel li kien daħal taħt l-influwenza ta' din is-saħħara, ir-reġina, u allura Aslan jieħu l-post tiegħu u joffri lil Ħdejn Suq sagrifiċċju. Hawnhekk toħroġ il-priesthood li għedna il-bridge Eżattament, eżattament. U li hemm xi ħaġa qawwija ħafna imma li meta din is-saħħara taħseb li rebħet, imma fil-fatt imbagħad u allura toqtlu u taċċetta li tagħmel dan is-sagrifiċċju ta' Aslan, imma imbagħad Aslan xorta waħda joħroġ rebbieħ, jiġifieri mill-ġdid hija l-istorja, u jitkellem dwar a deeper magic. Jiġifieri, fid-dinja ta' Narnia, il-maġija qisha l-providenza li tmexxi kollox u allura hemmhekk għandek ġustizzja aqwa. Jiġifieri li mhijiex u l-ġustizzja għax jiena rrid nieħu l-pound of flesh, jiena irrid nieħu dak li huwa dritt tiegħi bħalma qalet din ir-reġina, imma li għażlan juri li hemm ġustizzja aqwa li tinkludi fiha aspetti ta' ħniena, aspetti ta' sagrifiċċju, aspetti ta' ta' mħabba u kompassjoni, li l-ġustizzja vera hija xi ħaġa kbira ħafna, mhijiex biss, nerġgħu ngħidu, nieħu kulħadd jieħu dak li huwa bid-dritt tiegħu. Jiġifieri naħseb f'C.S. Lewis, li ovvjament kien kien kittieb ta' sensibilitajiet profondi insara, toħroġ ħafna din ir-realtà. Mbagħad hemm storja oħra li kulħadd jafha llum il-ġurnata, Harry Potter, fejn lil Rowling kważi kważi jista' xi kultant jakkużawha li fil-karattru ta' Dumbledore kreat Gandalf ieħor. Naraw s-similitajiet ukoll għax Dumbledore għalkemm huwa wkoll bħala leader imma huwa guide ukoll ta' Harry u tal-iskola kollha as such. Imma naraw ukoll jiġi priestly figure fih innifsu wkoll. U ħafna drabi l-aqwa quotes li hemm ta' f'Harry Potter joħorġu minn fommu. Huma partikolari fuq il-ġustizzja. Meta nżommu f'moħħna li dan għadda minn gwerer differenti u anke hu għadda minn battalji fejn da jitqies bħala wieħed mill-iktar wizards b'saħħithom fid-dinja ta' The Harry Potter, għandu kemm irid jara kemm ikun ikollu restrain biex anka ma jiħux over il-soċjetà, imma ħa jieħdu pass lura biex ikabbar u jifforma l-users tal-platform. Dejjem iżomm rwol qiesu ta' gwida li jgħin lill-oħrajn joħorġu l-potenzjal tagħhom. U li hija interessanti fil-ktieb ir-raba' film bejn Ido Erki u The Goblet of Fire, verament li l-aħħar. Hawnhekk naraw li fil-istorja ta' Harry Potter hemm shift fil-li kien istorja ta' tfal anke jidher innoċenti fl-ewwel istanti tal-films mill-ewwel sat-tielet wieħed imma fir-raba' wieħed inqal ix-shift Ħodtu dik li ġejja gwerra. U hawnhekk fi ftit dal-istant Harry reġa' ra jsieħbu jmut, ġifieri reġa' ltaqa' mal-mewt. U Dumbledore qisu qiegħed jippreparah li ġejjin żminijiet koroh. imma wieħed irid jipprepara ruħu għal tip ta' azzjonijiet importanti li jrid jieħu. Għax iż-żminijiet diffiċli, vera aħna nistgħu ngħidu għax il-ġustizzja u nkunu ta' fidi faċli noqogħdu nitkellmu b'dan il-mod u ngħidu għax huwa tajjeb li tagħmel hekk u mhux hekk, imma xorta mhijiex faċli. U allura xi kultant kważi kważi l-għażla ma tkunx X'inhu tajjeb li nagħmlu u x'inhu ħażin, u għax jien lest li nagħmel u x'm'iniex lest, x'inhu l-iktar faċli li nagħmel, u l-iktar azzjoni faċli hija l-iktar azzjoni ġusta li għandi nagħmel. U propju f'dan l-istant qisu qiegħed jippreparaha hekk ukoll.

U allura toħroġ aspetti oħra ta' ġustizzja li qegħdin insemmu li mhux neċessarjament is-sitwazzjoni tkun faċli. Din hija waħda mill-aspetti ta' ġustizzja li dejjem togħġobni u, nieħu din id-definition minn C.S. Lewis li diġà semmejnieh, hija marbuta mal-integrità. Jiġifieri li inti tagħmel it-tajjeb u hu jgħid integrity means doing the right thing even when no one is looking. Jiġifieri mhux sempliċement nagħmilha għax obbligat mil-liġi, għax hemm pulizija iħares ma' l-ispidi għax iħoss hemm l-ispeed camera. imma għax hija l-ħaġa t-tajba li jiena għandi nagħmilha jew hija l-ħaġa l-ħażina li jiena, qiegħda fin-natura tiegħi li jiena ma nagħmilhiex għax hi ħażina, mhux għax hemm xi ħadd iħares. U naħseb li dik hija, qisu torbot dawn il-karattri flimkien, l-integrità li hija l-ġustizzja kif tingħex fil-ħajja ta' kull persuna. Mela, kellna ħafna x'ngħidu f'dan l-episodju. Minkejja li Melkisedek huwa figura kważi moħbija, misterjuża, imma mbagħad il-karatteristiċi li aħna sibna fih, li sitet joħorġu f'karattri ħafna oħrajn fil-Bibbja, imma joħorġu wkoll ħafna fiċ-ċinema. U allura kellna ħafna x'ngħidu, imma nittamaw li dan ukoll joffri ħafna food for thought għal dawk li qegħdin isegwuna f'dawn il-programmi. U allura anke biex inkomplu mhux biss dak li aħna naraw u nosservaw u napprezzaw fil-karattri Skritturali tal-letteratura u tal-films imma wkoll biex nipprovaw ngħixuhom aħna wkoll. Hija Deborah Reveille. Jiena Padre Brendan, insellmulkom.